Yn ystod y sesiwn hon, i ni'n mynd i fynd o heddiw nôl i'r cyn oesoedd a ni'n mynd i fynd o Gymru i Corea ac i bedwar ban byd, achos mae llenyddiaeth Cymru ydy'n perthyn i ni, ond mae'n perthyn i'r byd eang, ac mae astudio'r Gymraeg felly yn golygu bod chi'n astudio llenyddiaeth y byd, ac mae'n stori ni yn dechrau gyda cherdd, a dyma hi. cerdd sydd ar y fanyleb yy lefel A fel ma' rhai ohonoch chi'n gwbo, Preseli, a gyda'r bardd hwn, Waldo Williams. Nawr de, cwestiwn, beth 'ych chi'n wbod am Waldo? Nawr te, dwi'n mynd i ofyn, Elen, gei di ddweud y peth cynta, beth wyt ti'n wbod am Waldo Williams? A fel sy'n digwydd gyda beirdd mwya' Cymru, 'yn ni'n aml jyst yn galw nhw wrth 'i enw cynta, Waldo, fel pe bydden ni gyd yn 'i nabod e. Elen, dere, Rwy un faith i Rhian Waldo Williams. Yr wyf yn heddychwr. Wyf yn heddychwr, diolch yn fawr. Os na rhywun arall yn mentro'n gynnar yn yr, yn yr, yn yr, uh, yn y seminar yma, os rhywbeth yn y chat, Dewi? Neu os na dawelwch ar hyn o bryd? Mae dawelwch ar hyn o bryd, ond dwi'n gobeithio nawr, uh, falle os chi roi yn y chat uh, beth yw'ch syniadau chi am, am, am y cwestiwn a Mae'n rhaid i ti ofyn. Peidiwch â phoeni os na i ddweuthoch chi, gafodd ei eni ym mis Medi 1954 ar Fedi'r 30. Hwnna'n ddiwrnod mawr gen i, penbl dydd penblwydd Waldo Williams, a bu farw ym mis Mai 1971. Geni yn Hwlffordd a marw yn Hwlffordd. Cylch i fywyd ei gyd felly, yn gysylltiedig iawn gyda Sir Benfro. A mae hwn yn ddiddorol. Dydi fame ddim yn siarad Cymraeg, yn sicr ddim yn siarad Cymraeg gyda fe, felly aelwyd Saesneg o'dd aelwyd Waldo Williams ar y cychwyn, a ma' hwnna mae'n siŵr yn gyffredin i lawer iawn yy sydd yn yn y seminar 'ma bore 'ma, ddim yn siarad yy Saesneg adre, Ond, oedd ei dad e yn brifathro, a fe ath e i ddysgu ar ôl dechrau yn ysgol Prendergast yn Hwlffordd, gafodd e job yn mynachlog ddu, ac oedd Waldo Williams yn saith mlwydd oed. Be ddigwyddodd ym Mynachlog Ddu? Y pentre bach 'ma sy reit ar droed mynyddoedd y Preseli. Nodwch hwnna. Fan hyn nath e ddechre siarad Cymraeg. Fan hyn ddath yr iaith Gymraeg ato fe a ma' ganddo fe gerdd yn disgrifio'r Gymraeg bron yn cusanu wefus e a mae e'n dod i siarad Cymraeg. A ma' hwnna wedyn yn dod yn iaith i gerddi fe, iaith i blentyndod e o fynna, iaith i chware fe. A dyma, ar hors fach, ar bwys mynachlog ddu, mae carreg, weld o. A chimo beth, ar ôl i'r feirws felltith ma fynd, fyddwn ni'n gallu trefnu taith i fynd i weld y garreg yna, sydd yn edrych ar y mynyddoedd mae'r gerdd hon yn sôn amdani. Mae'n hen faen, wrth gwrs, mae wedi cael ei gosod, yn rhywbeth i'n hatgoffa ni O'r math o feini sy mewn cromlechi, a 'na be sy gyda ni ar y poster 'na, cerdd arall gan Waldo, cerdd enwog iawn, cofio, cromlech Pentre Ifan, ma' hwnna'n rwbeth i ni meddwl sydd yn hollol, hollol Gymreig, yndydi? Ac i ni'n ymfalchïo bod yr union gerrig yma o'r Preseli, o Gymru, wedi cael eu cludo draw i Loegr i greu'r Stonehenge ryfeddol 'na, a gyda llaw, ma' rhaglen heno ar bbc Dau yn dweud mwy o hanes y Cylch y Cewri 'na, fedra i ddim aros i glywed e, ond, wyddoch chi beth? i ni fel pobl, hyd yn oed ers cyn co, yn perthyn i deulu mawr y byd. Dyma chi gromlech arall. Lle mae hwn? Yn Iwerddon. Reit. Dyma gromlech arall. Lle mae hon? Yn Sbaen. Dyma gromlech arall. Lle mae hon? Yn Corea. A dyma un arall eto, yn yr India, ac oedd Waldo'n gwybod hyn, oedd e'n gwybod bod ni i gyd drwy'r byd yn y bôn yn perthyn i'n gilydd. Yr un math o bensaernïaeth, yr un architecture oedd gyda'n cyn, cyn, cyn, cyn deidie ni. Wel, mae hwnna i fi yn rhyfeddod. Wel nawr te, pa fath o aelwyd o'dd hon, 'yn ni 'di clywed yn barod mai nid Cymra'g o'n nw'n siarad adre on' ma' 'na rwbeth arall am yr aelwyd yma, o'dd 'i rieni fe'n bobol arbennig iawn, o'dd o'dd 'i rieni fe yn credu'n gryf nad oedd lle i ymladd, Mae mewn heddwch a'n gilydd dylen ni fyw. A phan adawodd Waldor Williams yr ysgol gynradd, oedd i dad i oedd y prifathro gyda llaw, nath i dad ysgrifennu rhyw fath o gynghorion, dwi'm yn gwybod os dych chi'n gallu gweld hwn, nath e roi exercise book a sgwennu cynghorion i Waldo a'i ffrindie ynglyn â shwt dylen nhw fihafio, shwt dylen nhw fod yn y byd nawr bod nhw'n mynd i'r ysgol fawr yn arberth, oedd e. Ac um, ond mae bob math o gynghorion yn y llyfr yma. Mae'n dweud un o'r pethau fel you should always sleep with your mouth closed a rhyw bethau fel hyn. Ond gwrandewch ar yr pedwar pwt yma dwi eisiau rhannu gyda chi. Learn always to think for yourself and not depend too much on hearsay.

Chi gynghorion ffantastig, a ni'n dechre gweld o ble mae argyhoeddiad Waldo'n dod. Mae 'di cael clywed ers oedd e'n grwtyn bach. Dy job di yw stico lan dros bobl sy'n cael cam. Dy job di yw wneud yn siŵr bo pawb yn cael chwarae teg, a bo ti ddim yn gwahaniaethu rhwng ffrind a gelyn. A mae'n bwysig bod ni'n sôn am hyn um, wrth bod ni'n dod i drafod y gerdd Preseli. Wel, ar ôl yr ysgol, ble ath e? Dyna! Fe ddath e i Brifysgol Aberystwyth, a fel o'ch chi'n clywed fyna, dwi'n e hefyd yn, yn raddedig o Aberystwyth, gyda llaw nid Saesneg, byddwn i wedi hoffi astudio Saesneg, Sbeineg uh, nes i astudio gyda'r gyda, gyda Almaeneg. Ond dath a- dath Waldo i Aber, a digwydd bod, i astudio Sysneg. Ag ar ôl gad'el Aber yy dath e'n athro ysgol, a fe briododd e yn un naw pedwar un a mynd i fyw i Benllyn. Dwi'm yn gwbod Dewi os ma' rai gyda ni o ardal Botwnnog, ond ma' gyda nw blac ar 'u hysgol nw yn Botwnnog, achos buodd Waldo yn dysgu fyn 'na. O'dd e'n gallu dysgu popeth, o'dd e'n gallu dysgu mathemateg, o'dd e'n gallu dysgu Lladin, o'dd Waldo yn dipyn o foi. Ond pan oedd e fan hyn nath e brofi ergyd fawr, gafodd e brofiad trist iawn a colli wraig a nhw 'di bod yn briod am bron jyst dwy flynedd a cofiwch hefyd yy pan oedd e'n gwrtyn bach gollodd e 'i chwaer morfydd. Felly mae e'n gwybod yn iawn beth yw teimlo yn drist, beth yw galar a beth yw colled, a dweud y gwir, mae'r holl brofiad yn cael effaith ofnadwy arno fe a mae e'n penderfynu gadael Cymru a mynd i fyw yn Lloegr, yn Kimbolton a rhai llefydd eraill. A fan hyn oedd e, yn Lloegr, pan dechreuodd pobl y Preseli ymgyrchu yn erbyn beth? Wel, oedd y lluoedd arfog isie meddiannu i tir nhw. Oedd yr Weinyddiaeth Rhyfel eisiau bachu tir Preseli er mwyn troi fe yn rhyw fath o wersyll, rhyw fath o camp iddyn nhw gael ymarfer. Reit, wel stop fach fan hyn te. Beth ych chi'n gwybod am wleidyddiaeth, Waldo? Mae Elen wedi dweud wrthyn ni'n barod bod e'n credu yn fawr mewn heddwch, neu ga i weud e fel hyn, pan i chi'n meddwl am Waldo, pa themâu sy'n dod i'ch meddwl chi? Os rywun fan nawr yn mynd i fentro, dweud rhyw fath o air maen nhw'n cysylltu gyda Waldo, a chewch chi ddim dweud Preseli, achos mae hwnna'n rhy amlwg. Reit, chi wedi cael amser i dwymo nawr. Dewch. Ie, yeah, jyst rhowch yn y, yn y chat um, beth, beth chi'n meddwl. Falle os allwn ni fynd draw falle at naillai uh, Gareth neu Stefan, fi'n gweld bod em o fan eich enw chi, os chi eisiau falle dod dros y mic o bosib. Um, os dim rhaid, yn amlwg, ond um, y croeso i chi, i chi um, ddweud eich dweud. Um, mae dyn ni cwpl o, o ymatebion yn y chat. Um, yr eryd, mae dyn ni uh, Mirain yn sôn bro garwch. Gwych! Uh, Dara cymuned. Hyfryd! Dyn ni gwladgarwch o, o Cadi, brawdgarwch o Lili, um, cenedlgarwch o Becky, cenedlaetholwr yn ôl Megan, a heddwch yn ôl Cameron. Oh, ma' hwnna yn gasgliad bendigedig. Rhoswch chi nes bod fi'n gweud wrth y myfyrwyr yn Aberystwyth rhei mor dda i chi yn yn yr ysgolion 'na. Ardderchog. Dwi 'di neud rhyw fath o bybl fan hyn, geirie fel rhwydwaith, tangnefedd, brawdoliaeth, adnabod, a hwnna yn air allweddol. Achos beth o'dd Waldo'n meddwl oedd hyn, pe bydden ni jyst yn gallu wir adnabod ein gilydd, Fel brodyr a chwiorydd, bydden ni'n llai tebygol o fod yn gas, yn dreisgar, pe bydden ni'n gallu gweld rhywun hollol ddieithr, rhywun sydd ddim yn edrych dim byd fel ni, dim o ran pryd a gwedd, dim o fa- bod ni'n gallu edrych ar ein gilydd a gweud, timod beth, Ti a fi, yn frawd ag yn chwa'r. Ie, o'dd e'n hoffi bod ar ben 'i hunan, o'dd e'n hoffi myn' off i'r mynyddoedd a chrwydro am orie, on' o'dd e'n gwbod bo' ni gyd yn perthyn, yn perthyn i fro, i wlad, i deulu, i bobol, ac fel wedes i, o'dd e'n ystyried pawb trwy'r byd yn frodyr ac yn chwioryr i'm i'w gilydd. A fan 'yn ch'mod withe yy mae'n braf bo' chi'n gallu dyfynnu o gerddi eryll pan 'ych chi'n trafod yy cerdd ar y fanyleb a pe byddech chi'n gallu darllen un, jyst un gerdd arall, bydden i'n awgrymu y gerdd yma, Pa Beth yw Dyn? A dyma chi un dyfyniad. Nawr, 'ych chi'n gwbod, mae un o'r trics, un o'r arfau, un o'r dulliau gore sy gan fardd i gyfleu syniade ydy tynnu llun gyda geirie. A beth 'yn ni'n galw tynnu llun gyda geirie? Come on Elen, beth y- beth yw'r gair posh am tynnu llun mewn barddoniaeth? Image yn Saesneg. Beth 'yn ni'n galw fe'n Gymraeg? Di Elen wedi mynd i gysgu. Siad?

crefft sydd eto'n crobian. Dyn ni ddim cweit wedi gweithio mas shwt i drefnu ein hunan. A wedyn mae'n gofyn y cwestiwn yma, a'i harfogi, beth yw roi byddin i bobl? Na'r cwestiwn, a dyma'r ateb, rhoi'r cyllyll yn llaw'r baban. Waw! I ddychmygu y llun 'na. Byddai byddech chi'n hollol crazy i wneud rhywbeth fel 'na. Ond 'na fel ma' Waldo'n gweld 'i. Ond dwi'm yn mynd i oedi, gewch chi'r pwst- gewch chi'r yy sleidie 'ma ar ôl heddi, felly ni'n brysio mlan. Dyma Waldo gyda llaw, wedodd rywun bod e'n genedlaetholwr, a fe nath e sefyll yy fel yy aelod, isie bod yn aelod i Blaid Cymru, o'dd e'n disaster. trychineb llwyr. Oedd e'n treulio gormod amser yn siarad â bobl a ddim digon amser yn hela pleidleisiau. Ond dyma'i boster e, sori mae chydig bach wedi um, siobo, wedi crwmplo, ond welwch chi'r gair peace. Hwna ydy'r gair cyntaf, cyn hyd yn oed um, self-government. Mae e moyn heddwch, mae'n thema bwysig iawn gyda fe. Wel nawr, yn ystod yr ail ryfel byd, oedd deddf gorfodaeth, oedd pawb fod i fynd i ymladd. Waldo, na. Gwrthod mynd, gorfod mynd i'r llys yng Nghaerfyrddin, a dyfynnu y bardd y William Blake. Fel o'n i'n dweud ar y dechrau, dydy'r barddoniaeth Gymraeg ddim wedi ynysu oddi wrth y draddodiadau eraill, a mae e'n dyfynnu William Blake fan hyn, I believe all men to be brothers, and to be humble partakers of the, the divine imagination that brought, brought forth the world. Mae e'n credu bod ni gyd yn perthyn i'n gilydd, a mae e'n neud safiad. Mae'n neud safiad eto yn ei fywyd yn erbyn rhyfel a troma, mae'n mynd i'r carchar. O'n i'n dweud byddwn ni'n sôn am Korea, wel, nôl yn y 50au ganrif ddiwetha, nath Prydain fynd i ryfel yn erbyn Korea ac oedd Waldo wedi ypsetio, wedi siomi, a fe wedodd e, reit, dwi ddim yn mynd i dalu'n income tax, dwi ddim yn mynd i dalu'n treth, a pawb sy'n ennill cyflog yn goffod rhoi arian i'r wlad i dalu am bopeth, ysgol, bins, popeth. A nath Waldo weud, dwi ddim yn talu oherwydd ma' rhan o'n arian ni yn mynd i ladd bobl yn Korea a gorfod e fynd i'r carchar yn Abertawe ag yn Lloegr yn Rutland. Dyma fe yn dod allan o'r carchar uh, yn Abertawe. Wel, o'r diwedd, na ddigon o gefndir i ni di cyrraedd y gerdd i hunan. Reit, beth yw cefndir y gerdd? Mi wna i ddangos y sleid hwn i chi a gofyn beth ych chi'n gweld fan hyn. Reit, pwy sy'n eisiau dod mewn ar y chat fan hyn? Beth yw cefndir y gerdd neu beth ych chi'n gweld fan hyn? Neu os rhywun eisiau siarad â fi, bydde fe'n hyfryd clywed llais rhywun arall drwy cael sip o goffi. Uh, Elain wedi, wedi sôn rhyfel. Da iawn. Alright. Yym, Fflur, gwersylloedd milwrol ar draws Cymru. Da iawn, Llŷr. Fflur, sori, Fflur... Uh... Fflur ardderchog. Um, Rhaid bach amser i chi deipo. Neu os oes unrhyw un fel, fel di sôn eisiau dod, dod dros y meic, mae croes i chi wneud hynny. Uh, cymryd tir yw un arall i dod fyny? Ie, i ni'n dod yn nes at yr ateb, yn union. Mae'r ma faner yma gan yr artist Ozzy Rees Osmond yn dangos yr holl lefydd yng Nghymru lle mae yna bresenoldeb milwrol. Um, A dyma'r cefndir. O'n i'n gweud ar y dechrau am Bryseli a'i hymgyrch, na i jyst fynd yn gyflym trwy sleidiau yma nawr. De Sir Benfro. Mae Sir Benfro yn edrych yn od o debyg i Gymru, yn dyw e? Ond Sir Benfro ydy hwn, ac yn y de fyna, fe welwch chi Gastell Martin. Yn 1938, fe ddath y milwyr mewn a taflu pawb allan o Gastell Martin a chymryd y tir. Dyma fe, fel oedd Castell Martin arfer bod. Um, Anna Williams oedd arfer byw fan hyn ar ffarm yng Nghastell Martin, ond fel hyn mae e heddi. Mae The King's Royal Hussars yna yn ymarfer. Dyna nhw, y tanciau sy yna nawr lle oedd arfer bod ffermydd. Fyna mae'r Epynt. Wel, yn 1940. Welwch chi 'na, mae'n gweud mynydd Epynt, ond edrychwch ar y map yma, mae'n gweud danger. Area. Pam? Achos hyd heddi ar Fynydd Epynt mae'r milwyr yn ymarfer, oedd gyda llaw, dyna'r ffermydd oedd arfer bod ar Epynt, enwau Cymraeg, 54 ffarm yn 1940 yn cael gorfod gadael i wneud lle i'r fyddin. Dyma fel oedd hi ar Epynt, menywod yn mynd i mofyn dŵr, uh, ffermydd, ond fel hyn mae nawr. Tancie. Mae 'na bentre ffug ar Mynydd Epynt, pentre sy'n jocan bod yn rhyw fath o mid European er mwyn i'r milwyr cael ymarfer ymladd mewn llefydd fel hyn. Dyma sut mae ar Fynydd Epynt heddi. A dyna ddyn pwysig yn 'yn hanes ni, Doctor Meredith Evans, yr heddychwr arall ar Fynydd Epynt, tanc lle oedd arfer bod ffermydd. Wel nawr, Preseli oedd y bygythiad nesaf. Rych chi'n cofio nawr bo Waldo wedi symud i Loegr ar ôl marwolaeth Linda. Felly beth oedd Waldo mynd i allu wneud? Gafodd e ryw SOS. Waldo, mae rhaid ti helpu ni. Be mae Waldo'n gallu wneud? Sgwennu cerdd. A dyma ni, mae, gyda llaw, os chi eisiau mwy o fanylion, mae brwydr y Preseli fan hyn, achos fe, allai roi hwn bant nawr, enillodd y bobl. O' n'w o'dd y weinyddieth ryfel isie chwe deg mil o erwe a wedodd y bobol no way mae 'di digwydd yng Nghastell Martin mae 'di digwydd yn yr Epynt dydi e ddim yn mynd i ddigwydd yn Preseli a dyma Waldo'n dod a sgwennu cerdd reit pe fyddech chi'n fi nawr reit ac eisiau rhoi gwers ar y gerdd dan sylw ble fyddech chi'n dechre Reit, beth, chi nawr yn athrawon neu'n ddarlithwyr neu wedi cael cais i roi sesiwn ar gerdd Preseli. Lle byddech chi'n dechrau nesaf? Beth byddai'r llun nesaf byddech chi'n dangos i'ch disgyblion chi? Rhywun yn mentro. Elen, I bigo ar Elen to. Elen, beth byddai ti'n dangos? Cerdd am Preseli. Beth sydd ti'n dangos? Yy bysen ni'n dangos llun mwy na thebyg o bobl ardal y Preseli achos Da iawn. rhyngrwyn nhw a Waldo llwyddo nhw i dal y milwyr yn ôl. Da iawn, bydda hwnna'n llun da i gael. Gwych. Os gan rywun arall syniad, beth byddech chi'n roi? Hywel, fi'n siarad ar hyn o bryd, yym ond eto jyst rhoi bach o amser i chi i chi deipo mewn. Yym Y tirwedd? Mae'n mi rai... Y tirwedd, hyfryd iawn. Beth am bigo rhai o'r athrawon, Dewi? Maen nhw wedi yeah. rhoi gwersi yma. um, os oes unrhyw un o'r athrawon eisiau, eisiau dod dros y, y, y meic o bosib, um, ac anwytio'ch hunan. Gwelwch llwyr. O, wel dwi'n hoffi'r syniad o'r tirwedd a dwi'n hoffi'r syniad na am y bobl. Ie, mae'n debyg byddech chi'n rhoi falle llun o'r proseli. Hei, na beth yw teitl y gerdd. Foel mur fy mebyd, foel drugarn, carn gyfrwy, tal mynydd, wrth fy nghefn ym mhob annibyniaeth barn. Neu, beth am roi foel drugarn? Dyma lun o foel drugarn. A dyma lun o Carn Gyfrwy i Dal Mynydd. Ie. Hei beth am hwn? O! Hwn yw The Tank Man. Dyn nath sefyll yn 1989 ar sgwâr Tiananmen pan oedd y tancie yn dod i roi stop ar brotestio, dyma'r dyn hwn yn sefyll o flaen y tancie. Wna i fyth anghofio gwylio hwn ar teledu. Oedd y tancie yn dod yn nes ag yn nes, a doedd e ddim yn symud. Pam i chi maddo bo fi yn maddo falle bydde hwn yn lle da i ddechre am y gerdd yma. Nawr de. Fi sy'n cofio'r cwpled cynta dwi newydd i darllen. Dyw'r ail linell. Os na rhywbeth... Falle os allwn ni falle mynd draw, um, Dwi'n gweld bod Steffan a Gareth efo M o flan eu eu henwe. Yym, Steffan, wyt ti isie dod ar draws y meic o gwbwl? Yn yn miwta dy hunan? Come on Steffan. Neu pwy arall oedd â M wedest ti? Mae uh, M Gar Thomas, so um, falle Os wyt ti eisiau dod dros y, dros y meic, bydd yn wych clywed y lais. Y mad yn ni... Um, o, so, cangymeriad oedd y sori nôl Stefan. So, um, falle un o'r athrawon o bosib um, eisiau just dod dros y meic yn gyflym? Neu o leia roi, roi yn y chat? Yn dawel yma. O diar. Wel, ddau gario ymlaen te.

A mae e'n annibynnol. Mae ar ben ei hunan. Fe yn erbyn y byd. Ond mae bown o fod rhywbeth tu ôl iddo fe, rhyw gadernid tu ôl iddo fe, a fylna o'dd Waldo yn gweld mynyddoedd y Preseli. Sdim ots ble o'dd e yn y byd, o'dd e'n teimlo bod y mynyddoedd yma yn gadarn y tu ôl iddo fe. Wel, ni'n mynd i fyn' yn gyflym nawr drwy'r gerdd 'i hunan. So dyma hi. A dwi 'di roi rhyw bethe melyn a gwyrdd, os eisiau tynnu'ch sylw chi at y geiriau yma. Mur, fy mebyd. Wal. Wal, dim wal fel Trump, keep them out, not that kind of a wall o gwbl. Mae'r wal yma yn wal gadarn, rhywbeth i gadw chi. Chimod, ni gyd wedi cael munudau yma'n ofnadw pan mae chi jyst chi. Chi yn teimlo'n wahanol i bawb arall, ac ar adegau fyna mae eisiau rhywbeth arna chi i weud, OK, keep going, dal ati. A dyma beth oedd y mynyddoedd yma i Waldo, pan i chi ar eich pen eich hunan yn eich barn. Llawr! O'r Witwg i'r Wern. Dwy afon ydy Witwg a Wern, afonydd bach, so mae e'n mapio mas nawr fel rhyw fath o stafell i'w hunan. Mae gyda'r mynyddoedd fel wal, mae gyda fe'r tir lawr fel llawr, mae yna efail draw fan hyn nawr. Mewn efail oedd yn hydcu yn of blacksmith, ac mewn efail mae gwreichion yn tasgu pan chi'n bwrw'r pedole. Ond welwch chi fan hyn, mae'r gwreichion yn hun na harn. Tyllwch twtsh bach o gynghanedd fan hyn, hŷn na harn. Hy, hy, aitsh, aitsh. Pam maen nhw'n hŷn na harn? Yn hŷn na haearn? Wel, dyw e ddim yn siarad am gwreichiong y pedolau, mae e'n siarad am y sbarc 'na sydd ynon ni i gyd, yn neud ni yn ddynion ac yn fenywod, neud ni'n human, anadl, y peth sy'n neud ni yn poeni, a mwy na hynny, y gwreichion sydd yn neud ni i berthyn i'n gilydd achos yr un gwreichionyn bach sy ynddo ni i gyd. So mae delwedd dyn ni nawr, mae gyda ni drosiad y tirwedd yn rhyw fath o ystafell a mae gyda ni dwtsh bach o gynghanedd ar y diwedd. Nawr, lle fydden ni'n rhoi yr melyn fan hyn? Mae'n disgrifio nawr y bobl i hunan. Pwy o'n nhw? cul, teulu, y gwynt, y glaw, y niwl, y gelec, y grug. Timo, ddim teulu Kew Gardens yw hwn. Teulu y ddaear anodd. Mae'n ryff yn y Preseli, mae'n hynod o hardd, ond dyw'r tir ddim yn ddim yn dir hawdd iawn i dyfu cnyde. Chi'n gofod ymgodymu â daear. Chi'n gorfod gweithio gyda'r ddaear. A wedyn y ddelwedd 'ma, y trosiad, estyn yr haul. Dwi'm, dwi'm yn llythrennol yn mynd lan fyna, mofyn yr haul a roi'r haul i'r plant, ond achos bod e'n gweithio gyda'r ddaear, achos bod y bobl 'ma'n gweithio gyda'r ddaear, maen nhw'n gallu dod a daioni'r haul Yn ffrwythe ag yn llysie, ac unwaith eto, twtsh bach o gynghanedd, y plant o'u plyg. A dyma beth yw gelech, y blodyn hwnna, mae, mae'r llun yna yn, yn hardd. Dyw'r blodyn ddim yn cael ei ystyried yn flodyn hardd. Dydy grug ag eithin ddim yn cael ei ystyried yn flodau hardd gan rai pobl, nid rhosod i nhw. Ond i fi, a dwi'n siŵr i chi, maen nhw'n fendigedig. A be sy'n arbennig am y ti, uh, blode yma, maen nhw'n tyfu ym mhob man. Sim rai chi gael roleg crand. Mae'r ma, llefydd gwlyb a swtch yn iawn ar eu cyfer nhw. Plant o'i plyg, swtch o gynghanedd a'r blode. Nawr ni'n mynd mlaen i'r pennill nesaf. Hoff ag arwydd, medel ar lethr y cymydog, pedair gwannaf o'r ceirch yn cwympo i'w cais ac un cwrs cyflym, ac wrth laesu cefnau, chwarddiad cawraidd i'r cwmwl, un llef, pedwar llais. Dydy'r pennill hwn ddim yn hawdd iawn i ni i ddeall, medel ydy grŵp o bobl yn gweithio, reit, yn amaethu. Y cymydog yw i neighbour, a mae hwnna yn arwyddocaol. Dydy'r ffermwyr 'ma ddim yn gweithio'r tir i hunain. Maen nhw'n gweithio ar dir i cymydog. Felly maen nhw'n mynd i helpu'i gilydd. Oedd rhywun yn gweud ar y dechrau bod ti bro garwch a chymuned. Dyma fe, dyma ddelwedd o hwnna ar waith. Pan mae'n amser cynaeaf, maen nhw'n mynd i helpu'i gilydd. Ac unwaith eto, mae'r pennill yn cwpla gyda twtsh o gynghanedd, un llef, Pedwar llais, gyda llaw. Ar y gwaelod fan'na, mae 'na gyfieithiad yn y Saesneg gan Waldo Williams ei hunan o'r gerdd, a mae'n help, yn dyw e? The act they took for fun at a run and straightening their bodies flung one four-voiced giant laugh to the sun. Dwi wrth fy modd gyda hwnna. Medel, dyna fe y diffiniad, mintau o bobl yn torri ac yn casglu'r cynhaeaf, pobl gyda'i gilydd. Dyma nhw, y math o amaethwyr fydde 'di bod yma, a dyma lun gan Aneurin Jones, yr artist, ll- llef, un llef, pedwar llais. So, Felly, mae'r bobl ma'n canu'r un gân, ond mae lle i lais pawb, y soprano, yr alto, y tenor, y bas, y rhai mas o diwn, y rhai mewn tiwn, mae lle i bawb, a gyda phawb mae'r sŵn yn cyfoethogi. Fy Nghymru, a bro brawdoliaeth, fy nghri, fy nghrefydd, unig fal mi fyd, i genhadaeth i her. Perl yr anfeidrol awr yn wisl gan amser. Gobaith yr yrfa faith ar y drofa fer. Falle dyma'r pennill mwya anodd i ddilyn, i ddilyn. Yr yrfa faith ar y drofa fer, mae honna'n gynghanedd llawn. Mae e'n ergydio'r cynghanedd mae ar y diwedd i gario'i neges. A be mae'n dweud fan hyn? Beth yw Cymru ond bro lle ni gyd yn perthyn i'n gilydd? Beth yw'r unig beth sy'n mynd i achub y byd, sy'n mynd i roi eli ar y byd tost? Mae'n byd ni heddi'n dost. Rhoi eli ar y byd tost yma ydy hynny, bod ni yn argyhoeddi pawb bod ni'n perthyn i'n gilydd waeth ble yn y byd i ni. A'r unig beth sy'n dala hwn, y perl hardd 'ma, y neges yma, ydi amser. Mae yna, ond mae amser yn dala fe, a mae rhaid i ni nawr fanteisio ar yr amser yma. Achos mae, mae taith bywyd yn hir, hir, hir, Ni 'di dod fel dangoson ni fynna o'r cromlechi 'na. Mae'n hir, hir, hir, hir, ag 'yn ni'n cael un, wsht, two minutes, ar y daith, trofa fer. Mae'r llwybr yn hir, mae 'di bod cyn ni, mae 'di bod ar ôl ni, ond 'yn ni'n ymuno mewn un lle, a tra bo' ni fynna, ma' raid i ni wneud y mwya' ohoni. A dyma ni'n dod at y diwedd. Hon oedd fy ffenest. Chi'n cofio'r mur? Chi'n cofio'r llawr? Ffenest nawr. Cynaeafu a'r cneifio, cynghanedd arall. Mi welais drefn yn fy mhalas. Llinell gyfan o gynghanedd i wneud y pwrpas, i wneud y pwynt bod na balas mae ei di gweld. Y bobl na'n gweithio gyda'i gilydd, yn y gelec a'r glaw a'r newl. Dyna y ddelfryd. Ond mae rhyb, mae rhaib. Ma' 'na ma' 'na fygythiad, ma'r tancie 'ma'n dod. Bydd fforest heb ffenest yn e. Popeth wedi cau i mewn. Codi lot o goed er mwyn llosgi nhw lawr er mwyn creu tân, er mwyn bwydo'r tancie. A be mae e'n neud? Cadw'n y mur rhag y bwystfil. Cadwn y ffynnon rhag y baw. Fel pawb, dwi'm yn gwybod os 'y chi wedi oed wneud deiseb neu wedi bod ar Facebook a wedi codi rhywbeth, mae rhaid i chi ar ddiwedd unrhyw ymgyrch gael fath o call to action, a'r call to action fan hyn yw bod ni'n cadw y mur. Yr wal 'ma sy' 'di gofalu amdano fe rhag y fyddin, a bo' ni'n cadw'r ffynnon rhag yr hen faw 'ma, yr hen gasineb 'ma, yr hen beth 'ma sy'n neud gelyniaethu. Wel, 'na chi'r gerdd yn Saesneg. Dyma chi cwpwl o lyfre falle licech chi fynd i edrych arno fe. Ond dwi moyn gorffen gyda'r sleid yma, ola ond un. Gobaith. Yng ngherdd Waldo mae gobaith, gobaith yr yrfa faith ar y drofa fer. Mewn lle arall mae'n gweud gobaith fo'n meistr, rhoed amser i ni'n was. Dro ar ôl tro fe welwch chi bod Waldo'n cynnig gobaith i ni. A chi'n mo be, mae'r hyn ddyddiau diwetha yma wedi bod yn reit anodd yn dyn nhw. Yr feirws felltith ma'n cau bob peth, ond mae rhaid ni ddal yn y gobaith. Gobaith y byddwn ni yn gallu creu dyddiau gwell o hyn i gyd. Wel nawr te, dwi yn edrych ar 'y nghloc i a ma' gyda ni ryw saith munud ar ôl i drafod gyda'n gilydd a dwi'n mynd i annog chi nawr, come on, dwi 'di neud, dwi 'di gweithio'n galed fan hyn. Dwi moyn cwestiyne, rwbeth i chi isie herio fi falle, rwbeth chi isie gofyn, a tra bo' chi'n meddwl, dwi'n mynd i adel y sleid yma achos wir, i ategu be' wedodd Dewi, mae'n debyg bo' rhyw holiadur A mae'n debyg bod yna gwestiwn tri a bwlch i sgwennu. Please, please, athrawon disgyblion, os oes yna rhywbeth ar eich manyleb, ar eich meddwl, chi'n meddwl gallen ni yn yr adran um, helpu i roi sesiwn fach fel hyn, fydden ni wrth yn bodd. Fydden ni'n caru trafod y cerddi i gyd. Gwen all unrhyw un uh, rowch siawt a gallwn ni drefnu rhywbeth fel hyn uh, yn hwylus iawn. Neu gramadeg, neu yr Oesoedd Canol, beth bynnag sy gyda chi um, yn eich blino chi, neu byddwch chi'n meddwl bod chi eisiau rhyw llais bach gwahanol yn ei gyflwyno fe. Ond, reit de Dewi, dwi'n mynd i basio'r baton at y ti nawr a dwi'n disgwyl cwestiynau. Dim rhy gas, gobeithio. Ond um, mae Elen yn cael holi hefyd os hoffe hi. Diolch yn fawr, Mererid. Yym, fi'n credu bod pawb yn cytuno fod, oedd hwnna'n yn, yn sesiwn wych, wych iawn, a gobeithio bod e, o dwi'n, dwi'n gwybod bod e o fydd mawr uh, i'ch, i'ch astudiaethau. Um, o ran uh, cwestiynau, um, os oes unrhyw un yn y, yn y chat eisiau uh, dod mewn ar hyn o bryd, um, efo unrhyw unrhyw unrhyw gwestiwn a dyn ni yn ni dwi dwi dwi ni rili eisiau agor hwn lan i i athrawon yn ogystal yym rhoi ei ei ei ei barn a dwi'n gwybod Eirgau nes di nes di sôn yym yy rhyw rhyw rhyw funed yn ôl yym ynglyn â hynny yym neu jyst hyd yn nod os os ych chi eisiau jyst ofyn unrhyw gwestiwn ar hyn o bryd ynglyn â ynglyn â'r adran Gymraeg ac ynglyn â yym beth sydd ar gael ma' ma' dyn ni Elen yn amlwg yn ogystal o o, sydd yn astudio Cymraeg Proffesiynol dyn ni ar hyn o bryd. Um, uh, mae'n wych cael, cael hi uh, yn rhan o'r sesiwn fyd. Um, Does dim byd yn y chat ar hyn o bryd, um, mae'r ered, um, mae'n mae, mae dawel iawn. Dwi'n meddwl dod wedi cwmpasu popeth, i fod yn onest. Um, mae Mari, nawr jyst, jyst i sôn, um, mae'r mae pennill olaf yn, yn cynnwys fwy o gynganeddion Beth ych chi'n meddwl yw arwyddocâd hwn? O, 'na, ma' hwnna'n sylw treiddgar iawn. Do'dd Waldo ddim yn fardd cynganeddol wrth wredd, bydde- yy do'dd e ddim fel Arwr Jans Parry ne' rywun, neu Gareth Lloyd Owen, sy'n myn' at y gynghanedd fel opsiwn un, os licech chi. Yym nath yy Waldo Williams gystadlu yy ar yr awdl am y gader gyda cherdd hyfryd i ti ddewi yym ond nath e ddim cipio yym y y y gader ma' mater o lwc yn cipio'r gader credwch fi yym ond mae e yn defnyddio'r gynghanedd i bwrpas mae e fel pe bydde fe'n troi at y gynghanedd mewn sawl un o'i gerddi fe er mwyn rhoi ryw ergyd fach bellach i bethe. Ac wrth gwrs, un o'r rinweddau'r gynghanedd yw bod e'n neud pethau'n gofiadwy, achos bod cydseinied a llafaried ac odl yn gweithio gyda'i gilydd. Felly ni'n clywed y cyneuafu a'r cneifio, ec en ac en ef, ec en ac en ef. Maen nhw'n atsain yn erbyn ei gilydd a maen nhw'n hawdd i'w cofio. Mi welais drefn yn fy mhalas draw. Dyna'r unig llinell o gynghanedd, y llinell gyflawn o gynghanedd sydd gyda fe drwy'r gerdd. Ond chi'n modd, mae'r gair trefn yma yn air pwysig yng ngwaith Waldo. Y drefn. A mae e, wrth gwrs, yn meddwl bod ni ar hyn o bryd ddim yn y drefn iawn. Mae e'n gweld bod ni 'di strwythuro'n cymdeithas ni, bod 'na bobl ar y top yn gwasgu pobl o dan, bod e ddim yn deg. Ac iddo fe, y drefn iawn yw tegwch, pan 'yn ni gyd yn helpu'n gilydd. Fel 'na dyle i fod. Felly mae'r gair 'trefn' 'ma yn yn ymddangos sawl gwaith yym yn yn 'i gerddi fe. Peth od yw bod e ddim yn gorffen y pennill ola gyda chynghanedd. Welon ni'n y penillion eraill i gyd, mae'r cwpled ola, geiriau ola, pâr ola o eiriau yn cynghaneddu, ond nid yn y pennill ola, ond mae'n bwerus. Ailadrodd y gair cadw, a nid jyst cadw, cadwn! person cynta lluosog, ni. Wsht! Fan tynnu ni gyd mewn. Gallwch chi ddim darllen Preseli heb sylweddoli bod rhaid i chi, fi, hefyd, wneud rhywbeth. O, oh, diolch am y sylw na. Sa'n sylw bach arall nawr dda ni. Ie, yeah, mae hwnna'n gyfle gwych i, i, i ofyn unrhyw gwestiwn am, am y gerdd. Um, i, i wneud. Mae ma cwestiwn arall wedi dod trwy um, Rero Lowry. Um, pa fath o arddull uh, byddech chi'n ei ddweud yw arddull Waldo? Um, o, oh, mae hwnna'n gwestiwn enfawr. Mae'n dibynnu pa gerdd. Um, dwi'n meddwl bron ym mhob cerdd mae e'n gallu mynd â ni i'r llefydd tywyll iawn. Dwi e ddim yn ofni dweud this is not good, dydy pethau ddim yn iawn, ond mae e bob tro yn rhoi'r gobaith i ni. Cymrwch chi gerdd gyda fe dawr wenol yn ôl i'w nith. Uh, llinell o gynghanedd, uh, mae'r gerdd i gyd yn gynghanedd digwydd bod fyna, cywydd yw e, ac yn y gerdd honna mae'n disgrifio be ddigwyddodd yn Castell Martin. Chi'n cofio fi'n sôn ar y dechrau am y milwyr yn mynd mewn yn 1938-39 i Gastell Martin. a mae e'n... Ma'r gerdd i gyd, o'r dechre un, yn drist. Ma' ma'r bobl wedi mynd tewi'r iaith ar y trothwy, sdim yr iaith i'w clywed 'na, ma'r plant wedi mynd, ma'r defaid wedi mynd, ma'r da, y gwartheg wedi mynd, mae e'n drist, drist, ond reit ar y diwedd, mae'n rhoi'r llinell yna i ni. Daw'r wennol yn ôl i'w nyth. Mae'n gweud, ie, ok. Mae'n wael. Ond mae'n mynd i fod yn well. Mae'r hen wennol bach, swallow, yr aderyn bach 'na, yn sy'n dod nôl bob blwyddyn, reit ar ddiwedd y gwanwyn ar ddechrau'r haf, i'r un nyth. Mae'n amazing. A mae'n gweud, ah, Pen i beidio yn obeithio, daw'r wennol yn nôl i'w nyth. Felly mae'r ma tyndra yna rhwng y, yr tristwch a'r gobaith. Mae yna hefyd elfennau telynegol hwnt ag yma, ond mae hefyd yn fardd athronyddol iawn. Mae'n lico athronyddu, mae'n lico meddwl a gwitho pethau mas. Um, ddim yn siŵr os yw hwnna'n ateb y cwestiwn. Wrth gwrs, uh, medr y godl sydd gyda ni um, yn Preseli o ran, o ran y mesur, uh, ond mae'n gweithio'n galed gyda'r gynghanedd i roi, i roi ambell i ergyd i ni fan hyn a fan co. mwy mwy natur o gwestiwn i'n credu, yr yrred i fod yn onest. Um, ma, dwi, ni, ni, dwi'n sylweddoli bod, bod e'n ddeuddig o'r gloch, um, mm -hmm. a mhm. gos, os oes rhai ohonoch chi angen gadael, um, os wyt ti'n iawn wneud am funud neu ddoi, mae dyn ni cwpl o gwestiynau sydd wedi dod trwy. Mm. Um, Gai awgrymu, Dewyd, fel i ni'n neud mewn prifysgol, yw wrth gwrs ni'n cael sesiwn i gyflwyno'r gwaith, bydd Elen yn gallu cadarnhau hyn, a wedyn mae'r myfyrwyr yn cael mynd i'w lle ei hunen i feddwl, ac falle wedyn mae'r cwestiynau yn dod, ac felly os pe byddech chi'n dymuno, ar ôl chi gael chance i feddwl, um, gallwn ni ail drefnu, gallwn ni ail ymgynnull, jyst i drafod, jyst i glywed eich cwestiynau chi, um, as falle byddwch chi'n mynd adre yn meddwl, wel, na, byddwch chi ddim yn mynd adre, achos chi adre yn barod, ond falle byddwch chi'n diffodd y camera yn meddwl, Dwi ddim yn cytuno gyda beth ddwedodd Merenni. Hoffen ni herio hi. Dewch! Ynddo fe, Elen, fel yna mae'n gweithio. Ie, yeah, bendant, a fel i chi'n gweud, weithiau mae jyst angen rhyw seibiant arnoch chi, a mae'r cwestiynau'n dechrau llifo wedyn. Ond ta waith, gadewch i ni aros jyst am ddwy funud neu dau ar dewi i ni gael, os oes yna gwestiwn yn y chat, gadewch i ni drio'i hateb nhw. Ie, a jyst i i atgynnerthu yym dwi 'di 'di roi'r linc yym o ran llenwi adborth am y sesiwn yn y chat yym os fedrwch chi lenwi hwnna yym ni 'di... Os allwch chi ddefnyddio adran tri falle i roi'ch barn chi am am yr hyn bydde bydde hynny'n ffantastig o ran falle rhedeg yym cyfres yym adolygu Faber efo mwy o syniade am gerddi eryll hoffwch chi ffocysu arnynt yy dros y misoedd nesa yy fel nath nath Mererid sôn yy a bydden ni wedyn mewn cyswllt efo efo mwy o wybodaeth dros yym dros yr wthnose dros yr wthnose nesa so dwi 'di roi'r yy linc unwaith eto yn y chat. Ma' 'na un gwestiwn yym wedyn o o o'r ath- athrawes Non yy Evans yy fyddech chi'n cytuno bod Preseli yn cynrychioli Cymru gyfan a bod angen gwarchod Cymru? Wel, wrth gwrs hynny, a nid dim ond Cymru, ond mae 'na gymunedau dros y byd i gyd yn yr un picil, a nid jyst yn 1945 neu pryd bynnag oedd hon, ie, rownd ffordd 'na, ond heddi. Ac felly, be mae Waldo'n dweud fan hyn, do, ydy mae Waldo'n caru Cymru, ond mae e'n caru'r ddynolryw. Um, a mae e'n mae e'n dweud, ti'n modd, mae'r pethau gwerthfawr sydd gyda ni, lle mae yna bobl wedi arfer ys blynyddoedd i gyd weithio gyda'i gilydd, mae rhaid ni gadw'r hynna. Ac i ni'n gwybod heddi bod yna bobl yn cael eu symud o'i cartrefi oherwydd rhyfel. Mae dyletswydd arnyn ni gyd i gadw'r holl lefydd yma yn lân, a'r ffynnon yn lân. Mae, mae newid hinsawdd yn gwthio pobl o'u cartrefi, mae yna wasgu diwydiannol weithiau, bobl yn cymryd mantais ar bobl, mae gormes o bob math yn rhywbeth mae rhaid ni sefyll yn ei herbyn, ac felly yn sicr nid cerdd Ie, digwydd bod bod e 'di dod o'r un man cychwynnol yna, ond ma' bob cerdd yn gorfod dod o rywle specific, ond ma'r cerddi gore yn gweithio o'r specific i'r oesol, a bydden i'n rhoi Preseli yn y categori yna, yn sicr. A jyst gair ola i ddiolch o galon i chi a- am am droi lan er bo' fi ddim yn gallu 'ych gweld chi yy ma' gweld y sleidio 'ma b'r yn codi hireth arnai'n ofnadw am y lle ond amdana chi hefyd a gobeithio ryw ddiwrnod byddwn ni'n gallu gweld ein gilydd go iawn ond cofiwch drw hyn i gyd sut ma' ll- Waldo yn cloi 'i soned Cymru'n un o'dd y s- dyfyniad 'dyn ni ar y sleid gobaith fôn meistr rhoid amser i ni'n was.